Ur sell war lizher-kelaouiñ Splann! gant Juliette Cabasso-Roger.
Ur blijadur e hat kawit Juliette, kazetennerez ha kenurzhierez ur media enklask Splann! Ma chiriu, ni gonzei hag un neventieu, i beud ur labour-douar hag un engro industrier, i brer Hag Alouied hirbochat eus zo da gontañ mat un traoù ganeoc'h Juliette. Mat ar jeu en ora ganit. Ba ya, mont a deura.
Uh, un enklask nevez eus oitan boudembannet a ro lec'hienn splanputch.org ur pennad a-ziar ur startup Eco-Tree, pe Eco-Tree, ma faotor, un embregerer breton, hag e blant gwe, met a-bent taol fain ne tjetchen ekologel a se. Nann, just a-walc'h. Diskouez a ra ekotriñ bezañ mat e pep keñver, plantañ ar gwez, stourm ouzh tommadur an hin pe diorren ar vevlezeurted. Ha pep tra en ur c'hounit ur bern arc'hant evel-just. Neuze, lâret zo bet gant Pierre-François Dumont-Saint-Prié, unan eus diazezenn ekotriñ, eo ur business gounidus e c'hall bezañ an ekologiezh. Ar gompagnunezh zo bet savet e daou vil c'hwezek hag a zo bremañ e-kerzh tost da mil pemp kant hektar, ouzhpenn pemp kant anezhe, e Breizh. A-drugarez dezhe e c'hall gwerzhañ diskoulmoù diazezet war an natur ma karit. Neuze pezh a dalv eo evit an dud met dreist-holl evit an embregerezhioù. Gwerzhet e vez dezho kredoù karbon pe kredi karbon ma karit. E-giz-se e c'hall un embregerezh a gustum teurel gaojoù efeti gwer prenañ digeti unanennoù hag a dalvez un donenn CO2 diarbennet pe paket. E-touez kevelerien raktresoù ekootri e kaver e-mesk ar re all Imeris, euh, an embregerezh zo oc'h ober euh, ar mengleuz e Groñvel e Aochou an Arvor, pe c'hoazh H&M, Coca-Cola, Engie, Société Générale pe BNP Paribas. En holl, pemp den warn-ugent a oa implijet gant ekotri e daou vil pevar warn-ugent hag e tape e chifr gwerzhet betek pevar pik un milion a euroioù. Kazetenner-rion ha kazetennerezed Splann! zo bet dipourmen e-kouedoù ekotri hag dorhañval e bañ de tchetchen brav an traoù hag ar skeudennoù kehentañ un embregerer lâret. Ah nann, ar c'hajoù hon eus gwelet neuze e Louerged, e Leruen, e Plougernevel, er Faoued pe e Ploure, a zo anezhe lienadoù gwez rousinek yaouank pe rezineux e galleg ma karit. Pell emeur diouzh ar c'hoajoù gwez dilaouet, ker ha kozh a vez lakaet war wel gant ar gompagnunezh en e bruderezh. Plantañ gwez n'eo ket atav un dra vat evit ar vevliesseurted hervez ur studiadenn nevez embannet ha meneget gant Reporter, dreist pa vez anv da grouiñ ur c'hoad diwar mann-bet ha gwashoc'h an dra ma vez plantet gwez rousinek. Ar re-se n'int ket ken pinvidik a-fet bevliesseurted hag ar c'hoadeier gwez delaouek gant liesspeshadoù.

Hag evit echuiñ en ora e red lar e vez sikouret kalz an embregerezh-mañ gant Rannvro Breizh. En holl ez eus bet roet ouzhpenn daou c'hant mil euro evit eizh raktres plantañ koajoù hag ouzhpenn kant pevar-ugent mil evit lakaat Eco-Tri da greskiñ. Ha ma karoot muzut vat gouiot hiroc'h àr an afer-se e c'hellot lenn ur pennad Aber ar Splann! touch.org. Met dam da genderc'hel bremañ gant neventi war al lur pennad nevez a ra le zou de lenn ar oulec'hienn Juliette. Pasties en iod ve reit den dud o chom euh, ardro d'ur greiz en nukleel. Ibrer, un draseus inifi, et un diwbon un armevour hag en esir a brust e pen ar beud anon vereit pasti en iod den dud laratem hiror. Ya, setu ar pezh a zo nevez-oc'h war war an afer-mañ eo hag eo bet astennet an dachenn surentez da pemp kilometrad e-lec'h daou kilometrad. Da lâret eo bremañ vo roet pastilhennoù neuze yod d'an annezidi o chom dindan ar dindan ar perimetr-se. Hervez ar stad n'eo ket abalamour ma vez muioc'h a riskloù eo bet chañchet an traoù met kentoc'h un doare da vezañ suroc'h. Padal, ret eo gouzout ar period-se a chom pevar gwech bihanoc'h evit an hini lakaet tro-dro da uziennoù nukleel gall hag ugent gwech bihanoc'h evit ar re e Bro-Belgia. Neuze, muioc'h zo da lenn war hon lec'hienn Splank.org.
Ur sell war lizher-kelaouiñ Splann gant Juliette Cabasso-Roger.
Allez, dame de Genderel, neuze Juliette Cabasso-Roger, bet wer bet de glar nevent illob a bep seurt dame de deurel ur sandwich arall n'eus an eur miz-mañ. Ge petra vo kroget Uh, gant al lezenn newe bet votet gant Naontek a viz C'hwevrer evel-just, neuze al lezenn heñchañ al labour-douar pe la loi d'orientation agricole ma karit. Mont a ra al lezenn-se war-gil da geñver entre skemm agroekologel, lakaat a raio ar velestradurezh a vezañ simploc'h, ha ne vo ket ken ur felladenn ma vez taget ouzh an endro, Hep c'hoant, ar pezh a dalv, da skouer, e vo dav prouiñ eo bet saotret ur ster a-ratozh-kaer evit ma vefe kastizet un atant, ha skarzhet eo ivez palioù an niver a diaesfeurm bio. An dra bennañ a vez lakaet war-wel gant al azen-se memestra eo ne vo ket moaien mont war-gil gant souvereniezh ar boued, da lâret eo e c'haller tremen dre d'ar muzulioù en-dro, dreist-holl gant ar pestisidoù ma vez arguzennet e vez pouezus-kenañ evit ar vro. Neuze e galleg e vez graet eus se ar souveraineté alimentaire. Ret e vo bremañ d'ar c'huzul bonreizhel reiñ e ali diwar al lezenn-se. Ma, hag e vez komzet e vez hag arsenik 'benn deur biskoazh kement arall. Ya et Mézanger neuze, Liger-Atlantel, ur gumun a zo da hanter-kant kilometrad e kornôg Naoned, emañ an embregerezh SA landais o terriñ mein abaoe mil nav c'hant trizek ha pevar-ugent. A-drugarez d'un diferad prefed bet embannet d'an unnek a viz C'hwevrer e c'haller gouzout e c'hallfe bezañ saotrus ar vengleuz-se. Ur gwallzarvoud zo bet eno e miz Eost daou vil pevar warn-ugent, ha setu ar prefeti da zizoleiñ ez eus kalz re a arsenik e dorioù ar vengleuz. Herve ar BRGM ema tout ar vro-se saotret-bras gant arsenik, neuze e rank ar vengleuz ober dielfennadurioù ouzhpenn evit gouzout hag-eñ e teu da vat ar saotradur deus hec'h obererezhioù.
Mat, ha mod arall dam beut hag lion, cher barnet oe be er stourmer hag en o mesk ur studierez hag un nanet. Ya, an eiz den-se a oa kemeret perzh en euh, ur vanifestadeg a-enep d'an danvezioù satrus da viken, neuze polion eternel e galleg, tro-dro d'an embregerezh Arkema e Oulien Pierre Bénit. E miz Meurzh daou vil pevar warn-ugent, barnet int bet evit bezañ lakaet ur gitron pe ur banroll mat karet. Relaxet oant bet gant an emsav kentañ hag ar wech-mañ e vez goulennet e vefe graet etre pevar ha c'hwec'h miz toull-bac'h gant gourzhez evit bezañ a-stroll gant ar c'hoant ober traoù mezlezenn. an disoc'h a vo d'ar pemzek a viz mai. Un dra zo int tamm ur santimant ema ur farsadenn moaien zo neuze uh, tamalagn d'an dud uh, bout astrol gant ur c'hoant ober traoù mezlezenn. Ya, setu. Wow. Vous avez grade, euh, un rassemblement euh, en, en, vue de commettre euh, des, des actes illégaux égalek. Et euh, on n'est qu'à leur farsade. Ma, tag une affaire justice war neuze geudenn embregerer primel gastronomie.
Ya, e miz Eost daou vil tri warn-ugent e oa bet saotret stêr Pompancloud gant soud, a zo e Penn-ar-Bed. Degemeret eo bet gant strollad en-dro deus lez-varn Brest ar c'hlemm-se, bet douget a-enep d'an embregerezh. Douget eo bet neuze ar c'hlemm gant kevredigezh Force 5, ar gevredigezh gouestlet da wareziñ ar stêrioù, an AAPPMA, deus Montroulez, ha kumun Plouganoù. Gallout a rafe bezañ sinet un emglev justis al laz-boutin evit dibab peseurt muzulioù a rankfe an embregerezh lakaat e plas, taol-kastiz, labourioù evit kempenn an traoù, da skouer, pe traoù all. Jedet hon eus ar gaou ha gortoz a reomp da welet petra a vo skrivet en emglev-se, met ma n'omp ket a-du e kasimp an afer dirak ar justis, setu a vez lâret gant Philippe Braz, prezidant an Pepe emañ. Hmm. Hag evit echiv e vo uh, Yim Arzur Rouehon e lec'h ma ne teu mat atav da analañ. Petra zinifien se? Nan gwir abaoe penn-kentañ ar bloaz eo bet saotret ter gwech er Roaon gant partikulennoù munut neuze ar PM2.5. Gant Air Breizh eo bet muzuliet un aer falaouar e-pad tri devezh. fall e-pad unnek devezh ha memes fall-kenañ d'ar pemzek a viz Genver. Morse n'eo ket bet ne oa ket bet gwelet seurt sifroù abaoe ma vez muzuliet an aer. Neuze dont a ra an darn vrasañ deus ar saotradur-se deus ar c'hirri-tan evel-just, padal n'eo ket bet lakaet e plas muzuloù ispisial er straedoù. Abalamour d'an istor zo da oar, eme Ouest-France. War an diferad bet embannet e daou vil c'hwezek ez eus skrivet e vez lakaet e plas muzulioù surentez da-geñver an PM10, met pas ar PM2.5, hag a zo ar re dañjerusoc'h evit ar yec'hed. Neuze ed omp en darempred gant ministrerezh an ekologiezh ha ganto eo bet lâret e vo reizhet ar fazi-se gant ur sturiadur Europa nevez, a-benn daou vil c'hwec'h warn-ugent. Neuze, en ur c'hortoz, setu.
Meuzit vad rac'h an traoù e konzer a ziarne er rubrikennement ur c'hoarvez nebel d'oc'h am moaien zo d'oc'h monet de glac'h hiroc'h ma faotoc'h a djemer per mem en tabut foran a chetu de heul un nebeud raktres lakaet ar wel ge skipailhad splan dre voer Juliette Cabaço-Roger. Ya, krogomp gant Arzal er Morbihan, raktreset eo adrannañ an tachennoù labour-douar er gumun evit hadureziañ an tachennoù re vihan pe re bell an eil ouzh egile. Ar pal eo krouiñ tiez-feurm unanvet, pe da nebeutañ kaout an tachennoù labouret gant ar memes den stok-ha-stok. Setu ar pezh a vez lâret gant al lezenn. Goût a reomp mat a-drugarez d'hon enklask e seurt traoù un digare evit distruj kicher ha kleujoù evit brasaat parkeier. Neuze, an enklask foran a zo digor betek an dek a viz Meurzh. Ma dijore un enklask foran a vo a-bet rak klerez Plonevez Porzhe e Penn-ar-Beut. Ya, betek an eizh warn-ugent a viz Meurzh, c'hoant en deus an EAERL Colin e vefe reizhet e atant dishevelmor bet braset e Kerveling. Goulennet e oa bet mont war vrasad ur wech kentañ e daou vil triwec'h evit kaout ouzhpenn mil pevar c'hant poell. Nullet eo bet an aotre gant lez-varn Roan d'ar c'hwec'h warn-ugent a viz Even daou vil naontek ha ret eo neuze d'an atant heuliañ ar prosez evit kaout un aotre en-dro bremañ. Hag ur raktres arall evit astenn un atant e Lannebeur. Ya, memestra, e Aochou-an-Arvor ar wech-mañ. C'hoant he deus an SEA du Park Fleur brasañ d'e atant disheñvel-mor lec'hiet e Kergaf. evit kaout mil nav c'hant loen e-lec'h mil daou c'hant. Gall a rit reiñ hoc'h ali betek an un warn-ugent a viz Meurzh. Hag evit echiv, setu raktres energier ur wech moa. Ya, ez on ganton e Nil ha Gwilen. Ez eus bet goulennet un aotre endro neuze gant an SAS Landizet evit sevel ur park tourioù avel. digor an enklask foran betek ar c'hentañ a viz Ebrel. Ha ma karotte bremañ poent lakaat ar gaoz ar deiater Splanch du un nebeud darvoudeu velai un nebeud kazetenerion ha tud ur skipaiat neuzen ben de fouetal bro un tameud de bostal de vonet de viled en dud. Ya, hag an emgav kentañ Enora a voe brezhoneg just a-walc'h. Derc'hel a raio ur stand kazetennerezh Manon Degnaud e forum ar micherioù hag ar stummadurioù e brezhoneg aozet gant Stumdi ha Skol an Emsav. Da c'hwec'h a viz Meurzh e vo, hag e Plañvour er Morbihan, deus unnek eur betek pemp eur, er greizenn sevenadurel Amzer Newe. Ha da c'houde e vo tro Pierre-Yves Bulto, kazetenner Splannier, da vont da emgavioù meur a c'hazetenniñ e Teurgn, pe an Assiz du journalisme e galleg ma karit, etre an unnek hag ar pevarzek a viz Meurzh e vo, ha kemer a raio perzh en un eskemm diwar-benn ar strollajoù kazetennerien. Hag ur brezegenn e vo àr ur c'hazetenn lec'hiel. Ya, ez an azer neuze Liger-Atlantel d'ar pevarzek a viz Meurzh. Aozet e vo ur brezegenn gant kevredigezh Les Pieds dans le Paf, Samy Archimède deus Splann, Marianne Kerfriden deus Splann ivez hag Anthony Torzeg deus Mediacité a eskemo diwar-benn ar sujed-se. Hag un nebeud devezhioù war-lerc'h d'ar pevar warn-ugent a viz Meurzh e Roazhon e vo skignet ar film Bezhin glas. Da c'houde e skemmo Rafael Giton, neuze ezel deus Splann gant an arvesterien, emgav da eizh eur hanter e sinema Arvor evit un nozvezh aozet gant kevredigezh ar studierien e skianchoù politikel. Hag evit echiv e vo Nolwenn Weiler Banourian. Ya, a-benn fin ar miz d'an eizh warn-ugent a viz Meurzh e vediaoueg an Oriant neuze da c'hwec'h eur noz evit lakaat ar gaoz diwar-benn ar c'hleujoù ha penaos he deus enklasket war an tem-se.

Hir bochad traoù uh, interesus bras zo bet embannet en o mesk uh, penaos studiet en don ar uh, un agro-industrier Ibrer Aguilerchio war a leve. Eh ben, merci bras d'or a tao Juliette a bet hag mis de zonnet neuze. Merci bras kenavo. Allez jouer d'or.